Ac'hanta tud all, aze 'mont vont da da zielfennañ hor bartienn eus tournamant ar gandudated, setu hag a zo he ren c'hoazh, dielfennet hon oa dija partiennoù Warm How a-enep dinlerenn. Hag ar wech-mañ, sellomp doc'h an disoc'hoù dija, an hini neus zo deuet a-benn da dennañ ispilhenn koulzlâret zo Yann Niponechy, ha eñ zo gant eizh poent war daouzek, pezh zo kalz a darede neus daou boent en tu all d'ar geidenn, pezh zo brav oac'h. Ha neuze ne chom nemet div bartienn hag emañ tost-tre da vezañ ha da vezañ enebour da zont Magnus Carlsen setu. Me war an droll n'eo ket achu an traoù. Suspense zo c'hoazh dre ma ma weler Anij Giri a zo bet trec'h hiziv ivez war Fabiano Caruana. Setu emañ manket gwall bell gant seizh hanter war daouzek. Ha goude-se e kaver Vachier-Lagrave, Maxime, gant c'hwec'h hanter. Setu an holl Partiennoù a zo bet a zo bet gouniet gant un bennak n'eus bet rampoù ebet hiziv. Ha neuze ma seller pe travo ar c'hroubladurioù benn arc'hwezh. Benn arc'hwezh benn arc'hwezh setu petra vo. Setu a-benn arc'hoazh e vo Caruana a-enep Grischuk, Giri a-enep Aleksenko, Dingliren a-enep Niponoshi ha Vachil a grav a-enep Wang Hao. Ha michañs n'eus lâret unan oius-se, n'eo ket ken aes-se. ma neuze e eomp da zielfennañ Ar partien a ober c'hoariet un nebeud devezhioù zo daou zevezh zo ma ne fazian ket etre Anijgiri ha Dinglýren. Ha me gav din eo bet flastret Dinglýren gant Anijgiri, setu e gavan dedennus pa c'haller c'hoazh flastrañ tud d'al live-se. C'hoariet zo bet neuze e pevar, e pemp, mar ev tri, mar c'hwec'h. Eskob Bepem. Setu an digoradur spagnat ha unan eus an digoradurioù vez gwelet ar muiañ e liveoù-se. Ar c'hwec'h. Setu amañ neuze e vez taget an eskob ha ret eo ober tra pe dra mont war-gil pe debriñ ar marc'heg. Moarvat 'vije techet da zebriñ ar marc'heg amañ met n'eo ket dre ar pep gwellañ. Tapet 'vije en-dro gant ar pezh-se. Ha ma vez debret e pemp Goude-se e c'hall buan-tre ar re zu mont e D-pevar aze d'ober ur forc'higell tre ar marc'heg hag ar pezh-gwerin. Ha neuze e e kollfer ur pezh-gwerin en-dro, mat. Ha setu goude eskob B5 ha c'hwec'h, eskob A-pevar, marc'h e-froec'h, ha Kastellbin. Alies, pezh a weler n'eo ket debriñ ar pezh gwerin, ar moaien zo debriñ ar pezh gwerin hag an dra-se a vije brudet a-walc'h. Gallout a reer c'hoari tour e-unan da c'houde hag adpakañ ar pezh gwerin e-pad. Setu n'eo ket ar pezh zo bet graet aze. Eskob e-seizh zo bet c'hoariet gant ar re zu. Hag e-lec'h c'hoari tour e-unan 'vit difenn e bezh en deus dibabet bremañ debriñ ar marc'heg, pezh zo un tammig iskis da lâret eo eo bet war gil ha goude-se 'neus debret ar marc'heg. Me gortoz a rê ez afe an eskob e esae sur 'walc'h er blegenn-mañ, setu. D-dab-se c'hwec'h, D tri. Eskob d'e c'hwec'h, setu war an dro a lak holl neuz an amzer e tebriñ e serc'hwec'h met ret eo da re zu ivez koll an amzer gant o eskob fival ur wech ha div wech evit difenn EPAM. Mar d'eo dav, setu petra c'hall bezañ steuñvenn ar re wenn amañ. Marvat 'vije ar techet da lakaat ar marc'heg e setri met 'vije ket ar pep gwellañ, aze 'vije stanket gant pezhioù ar re zu. Setu pezh vez graet aliesoc'h, o zaolak anezhañ e C-pevar ha mod-se e tager an eskob hag e tager ur pezh kement all. Hag e c'haller goude-se c'hoari A-pevar pe A-pemp evit sankañ anezhañ da vat en e ruziennoù aze e C-pevar. Eskob Erc'hwec'h a zo bet c'hoariet Poullagouar rede diorren an eskibien, ha Mar Betri. Setu, aze n'eo ket gallet ivez mont Marse-Pevar met n'eo ket memes mod, hein, ha kar moaien 'vije bet marvat debriñ ar pezh amañ e Pevar d'ur mare zo. Setu, 'neus dibabet kentoc'h mont da Betri, Rouanez e Seiz, A ha pemp. Setu ur mennozh 'vez ket gwelet ken alies-se hag e bal dezhañ zo lakaat ar gwask war B6 ha ne c'hall ket B6 fival ken aes a-se a-hend-all e c'hallfen debriñ sec'her amañ hag ur wech fivet gant ar rouanez debriñ e pemp hag e mije gouniet div bez. Setu dija e lak an tammig diaes ar re zu hag e tibabogn Kastelli war an tu bras. Setu, um, ret eo kompren eo un tammig ispisial en echedoù ar plegennoù seurt-se an digwezhioù ma vez uh, Kastelled a bep tu, a- a-du ennebeut. Da lâret eo ma vije Kastelled uh, war an tu bihan, vije bet aesoc'h dezhañ benn ar fin uh, ur c'hoari, ur- ur bartienn plaen. boutoc'h, gorrekoc'h, blotoc'h lakaomp. Ha padal amañ e vo trec'h an hini dago ar buanañ posupl. Ret eo deoc'h tagañ ar roue ar buanañ posupl e seurt degouezhioù. Setu penaos vo taget. Moarvat gant ar re zu e vo kaset ar pezhioù gwerin gant tour G eizh, G pemp ha pemp, G pevar. ha klask neuze mont betek getri evit digeriñ digeriñ enechedoù a dalv kement a eskemm ar pezhioù gwerin eskemm ar piñsoù ma vo ma vo frank evit ar pezhioù da zont goude da dagañ ha war an dro all e c'hallo ar re wenn neuze klask c'hoari setri be pevar ha Meur a zibab a zo, adlec'hiañ ar marc'heg e CPM dre betriñ, klask arberzhiñ marvat d'ur mare e C-c'hwec'h pe B-seiz, peotramant ur c'hoari A pevar ha B pemp gant ar memes mennozh hag ar re zu, frankaat an dachenn, sklaer an traoù evit leuskel ar pezhioù da zont. Rouanez e daou eus perzh ar re wenn, setu, an drae zo 'vit en em dennañ diouzh diouzh an dañjer en ur mod da lâret eo e vez enlinennet aze ever adal an tour hag ur wech fivet ne vo taktik bet ken hein gallout a reer ijinañ ma vije m'en dije graet se da skouer ha tour eskob sepemp a-wechoù on dije gallet setu debriñ amañ e pevar En ur implijout ar fed 'vije bet stanket ar pezh gwir int dezhe, setu n'on nije ket gallet addebriñ. Setu perak neuze en deus graet Ronez e daou. Eskob C-Pevar, setu n'on ket sur e plij din kalz an taol-se goude bezañ dielfennet un tamm, bon 'vel-just e kalz kreñvañ ar paotr-se, unan eus ar re wellañ, met a-wechoù 'ra int fazioù koulskoude. Ha Eget pevar ne welan ket gwall vat penaos e vo tennet gounid diouzh ar diouzh ar stankadenn-se ker ne c'hall ket ar marc'heg mont da dagañ en-dro. Ma c'hallfe ar marc'heg mont e D-pevar 'vije brav, met aze ne c'hall ket. Setu e vijemp bet kentoc'h evit bountañ ar pezhioù gwerin amañ. Da'm soñj e-giz on oa lâret tour G-eizh ha G-pemp ha H-pemp hag all. Marteze e vije bet gwelloc'h. Setri. An Apolegoar evit prentiñ B-pevar? Ha se pemp evit mirout ouzh ar re wenn da c'hoari B-pevar. Ha tri Mod-se e kontrollan ur wech c'hoazh ar garezenn B-pevar evit e c'hoari. Ha C-c'hwec'h C-c'hwec'h c'hall bezañ un tammig souezhus ha da'm soñj n'eus c'hoant n'eus ket karezennoù d'e eskob, met ar santimant 'm eus aze e klask leviata un tammig re Alies e vez gwelet dinglerenn o klask Leviathan un tammig re eme ha, ha nopas sachañ ganti pa vez poent, pa vez koulz. Ha, ha se ne vije gallet c'hoari H-pemp marc'had evit mont betek H-tri o krouiñ karrezennoù gwan. Petramant fival ar marc'heg diouzhtu e H-pemp, lakaat ur rouanez e F-c'hwec'h. Marteze goude euh, goude H c'hwec'h hervez m'hon eus aon peget eus eskob Gepem n'eo ket sklaer. Ha goude-se debriñ ar marc'heg evit terriñ kastell, evit dismantrañ kastell ar re Wenn pe lakaat ar marc'h diouzhtu e F pevar. Setu tagañ d'an nebeutañ ha ret eo mont ar buanañ posibl ha n'hon eus ket ar santimant e e tag gwall vuan ha pa 'z a pa 'z a d'ober C c'hwec'h. Din Lirén. Be pevar, setu eo girri padal war war an droad ne goll ket amzer hag e voun devezhioù evit ma vije deuet aze hag e vije digoret. Lakaomp e vije debret aze, en dije addebret gant A. pezh a zigor hor golonenn hag neuze e vo aesoc'h-tagañ. Gallout a reer ijinañ traoù feulzañ-mañ da skouer hein, mar h-pemp on prest da c'hoari D-pevar bremañ ha ma ven tapet mar tapse c'hwec'h. Seurt arberzhioù a c'hall bezañ dedennus evit ma vijen debret ha goude-se antour hag ar rouanez a zo dieub da vont da zebriñ hag e c'hall bezañ dañjerus-kenañ Evit ar re zu e sellit amañ da skouer e kolfein o rouanez. Setu e gwelloc'h evit ar re zu chom hep debriñ ha gortoz bout debret kentoc'h. Neuze o deus graet eskob C6 tag ar marc'h. Neuze ne c'hall ket C-pemp bout debret. Marc'h Betri Ha mar dezeiz, setu tagañ ur wech ouzhpenn CPM ha difenn ur wech ouzhpenn. Ha tri bremañ, ha marvat e karche da re wenn gounit d'an eskob-se. Ha gortoz a ra Giri 'vije debret ha mod-se e adtebfe gant ar rouanez hañ, 'vel-just ne ray ket gant ar pezh-gwerin a-hend-all e vo gouanet e gastell. Eskob HPEM zo bet c'hoariet ha neuze emañ pelloc'h c'hoazh an eskob diouzh diouzh kastell ar re Zu. Eskob Etri, kement ha tagañ ur wech ouzhpenn C-PEM, hag F-PEM. Amañ n'eus dibabet e oa poent sachañ ganti Gallout a ra debriñ ur wech c'hoazh met ne viro ket ouzh ar re wenn da vont e sepemp goude ha da glask arberzhiñ e B6 pe A6 goude bezañ c'hoariet D-pevar ha dieubiñ amañ ar rouanez. Setu e kav gwelloc'h tagañ giz mallard tud zo ar gwellañ difenn eo an dagadenn ha marteze e gwir a-wechoù en echedoù. Eskob da bSepam, ronez F6. Gallout a ra debriñ met addebret vo dustur. Hag aze, war memes tra, iveleer zeus o zeus gwask a vez lakaet gant uh, gant ar re zu un peu a seller mat, ker aze int prest da zebriñ ha goude-se e vo taget div wech ar marc'heg hag e c'hallont e c'hallint c'hoazh Debriñ marteze aze ha tour he feiz evit lakaat an dagadenn ouzhpenn hag e vo stert d'ar re wenn en em dennañ du-se tour bet unan ma aze e tifenner ar marc'heg a zo bet taget gant ar rouanez arav. Setu. Ha Gepemp. Setu marteze goude bezañ dielfennet ivez gant urzhiataerioù e soñjer n'eo ket ar pep gwellañ d'e pemp gellet niche debriñ diouzh tu e pevar. Ar pep aesañ marteze a oa ar pep gwellañ ur wech c'hoazh ha mar dap se pemp, mar dap se pemp ha tour e feiz. Un dra bennak eo mod-se ha moaien zo d'ar re wenn klask arberzhiñ mod-se e ar c'hwec'h met dont a rae buan ivez gant ar re zu n'int ket rediet debriñ ar pezh hag e c'hallont Ober kement-all eus un tu all a eskemm aze a gav din eus de glemm amañ hein birvidik un tour hag e c'hall egile mont di-heul ha mont diskoazellañ setu. Met siwazh evitañ en deus graet en deus c'hoariet Gepemp aze. Neuze e c'hall ar re wenn tapet amañ ha marteze mont am soñj ne oa ket bet manket met ma vez tapet amañ e c'hall ar re wenn c'hoari gepevar. Daoust hag-eñ e c'hallont c'hoari gepevar? Marteze un tammig rezoñjerus. Gant am soñj e c'haller c'hoari gepevar aze. N'eus ket gwiriekaet a-raok. rediet eo rediet din arberzhiañ endalc'h e kolon ar pezh hag amañ emañ aon eus un e-pevar bennak a vije dañjerus met ya koulskoude aze e vo dañjerus daoust hag-eñ e c'hallan ober mark e-unan war pezh oa en o jediñ o tifenn ar rouanez hag o virout ivez ouzh Outan da vont met ar vezh-just ne c'hallont ket peogwir e rae-se hag e vo lamm da'm roue. Setu memestra e nije gallet addebriñ ha leuskel ar re wenn d'ober GP-var vez vije bet re soñjerus neuze. Ha goude Gepemp en deus graet Ge-pevar evit mont ar buanañ ar gwellañ. Siwazh bremañ e c'hall ar re wenn c'hoari marc'h Gepemp ha bremañ eo deus tapet ur splet hag emaint war an hent da dapet ar maout ivez. H-pevar o tifenn ar marc'heg B-c'hwec'h evit skarzhañ an eskob hag amañ un taol-kaer gant Girri. Leuskel a ran amzer deoc'h ma karout evit klask kavout peseurt taol-kaer a zo bet graet gantañ. Setu an doare a respont neuze kavet 'neus gwelloc'h arberzhiñ an eskob ha mont e pevar gant ar marc'heg. Ar pezh zo dañjerus a-walc'h, met e bal neuze a oa Bountañ a re zu evit ma tebfein an eskob ha neuze e vije gwanoc'h Kastell ha re zu goude ha gwanoc'h Sec'hwec'h, gwanoc'h ar C'hwec'h ha miret ur marc'h e Sepemp evit an dagadenn a zo a-bouez bras ha peogwir ur wech ma lakaan ur marc'h e Sepemp e c'hallan mirout ouzh ar re zu da vont e D6, e B6, ha neuze ne chom ket kalz karizennoù gante. Ur wech lakaomp e kasfen ma ronez e A6, e mije gouniet dija hein, peogwir e rankfe ar roue mont e B6 hag ez afen e B6 gant ma rouanez. Setu nemet mennozhioù evit ar poent, met m'oc'h c'hoant da welet e c'hai ar mennozhioù-se buanoc'h evit ar pezh a soñje d'an den, bet a psepamp bed ar psepam, ha mar eo c'hwec'h, pezh ne ziskoulm tra 'benn fin ha, aze ma laoskont amzer deoc'h 'vit kavout penaos 'vit gouniet gant Giri petra larfer. Gallout a rit ehanañ ar video. Setu en deus dibabet c'hoari Marc'h d'e c'hwec'h, Eskob dab d'e c'hwec'h, Pezhgouerin dab d'e c'hwec'h ha Tour dab d'e c'hwec'h. Hag e soñjer, met da bet a servij fin, kollet 'm eus ar pezh. Met pezh zo ret gwelet amañ eo e loskan ar garezenn dieub 'vit ar marc'heg hag e noa ret jedet D pevar. Un toull fallakr, un dro-kamm, pa weler, pa weler e fell d'ar rouanez mont betek ar c'hwec'h ha hag e c'hall mont da-heul gant marc'h ha pemp petamant marc'h C-pemp aze. C-pemp zo bet c'hoariet gant ar re zu evit difenn ha c'hwec'h. Met ne oa ket kalz traoù d'ober ha ma 'nije graet tour d'e roet e eizh kentoc'h evit achapiñ. E tailh buan an traoù eo marc'h ha pemp oc'h o drouz mart be seizh. Ronez dap ha c'hwec'h. Debriñ aze hag e weler emañ e roue en e-unan en-kreiz pezh zo dañjerus kenañ. N'eus ket met c'hoari tour e-unan ha gounit ar ronez. ha nebeut amzer dizale roue ivez. Setu en doa, en doa klasket c'hoari Sepam, Mardab Sepam, Poellek, Toure Eiz ha rouanez Pe Pevar. Setu, hag aze marteze e oa un tamm abred met dilaos ken eus Dingleyren p'emañ e roue e n'emañ ket er goudor emañ e roue e dañjer bras en arvar bras amañ deux vervel da vezañ lammet. Petra a lakaomp e vije graet an taol bennaket gant ar re zu 'vel getri daoust hag-eñ a c'hallfer kavout peseurt taol en doa raktreset Girri evit gounit ur parteenn? Leuskel a ran un tammig amzer deoc'h. Setu gellet nije girri amañ c'hoari mar eo c'hwec'h ha laoskar mar da vezañ debret met ne c'hall ket abalamour ma'z eus berr d'ar roue aze hag ur wech aet gant ar roue ha chapet e d-seiz em bije gallet dont en-dro gant an tour e b-seiz hag ober lamm d'ar roue. Ha setu ne oa difenn vat ebet evit uh, evit uh, ar re zu evit Dinglevin en deus uh, dilosket apartien a-raok ma vije roet lamm dezhañ. Ma, uh, bet c'haller lâret e, e oa o, o, o brav apartien ar pezh ranker derc'hel soñj diwar ar bartienn-se da'm soñj a zo e ranker tagañ ar buanañ posibl hag ar feusañ posubl ha pa pa vez graet kastelloù eus an tu enebet mod-se aze hon eus gwelet mat en oa taget girri un tammig buanoc'h ha neuze e oa deuet bet deus he girri hag e oa bet manket nebeut chañsoù gant ar re zu ha setu e oa chomet e Finabartien ar roue gwenn er goudor padal e oa en arvar bras e geneil du. Ma amichañs eus plijet deoc'h savit goulennoù pe ma peus evezhiadennoù digemeret vaint. Kenavo!